Jiena jisimni Jorge Spiteri, Rabbi Naħal hija passjoni tiegħi eh, li Rabbi Naħal u hija xi ħaġa li ttini sodisfazzjon kbir u għal daqstant ehm, il-ħsieb li nibqa' nagħmilha. Mela jiena inni nrabbi n-naħal mill-2013, ġifieri llum qed ngħidu wasalt għal ħdax-il sena, mhux hekk. Eh, fl-2017 imbagħad komplejt ibnejt fuqha di billi naqat ma' Joseph Kallea wkoll fit-trobbija tan-naħal. U eh, n-namra tiegħi bdiet propju mill-2012 għalkemm naħseb li anka qabel fejn eh, kont iltqajt ma' persuna anzjana bħal safi waqt li kont qed nagħmel it-teżi għal perit u eh, din il-persuna kienet trabbi naħal b'tant dedikazzjoni u passjoni ma kienx toqgħod ħal safi. Eh, Luke Montebello għal għafirlu għax illum għadux maħna. U eh, kien joqgħod jispjegali fuq in-naħal għax jiena kont qed nagħmel l-istudju tiegħi fuq kif l-irħula ta' wara l-mina nsibuhom, jiġifieri għandek iż-Żurrieq, Ħar Kirkop, Ħal Saf, Qrendu u Mqabba, fuq fuq kif dawn jistgħu jiżviluppaw mingħajr ma jitilfu l-identità. U ovvjament rrid nara x'inhi dak li tidentifika kull raħal minnhom u Ħal Safi li kien wieħed mill-irħula li inċidentalment huwa raħal twelidu wkoll kellu rabta vera fil-viċin u mill-bot ukoll eh, fit-trobbija ta' naħal u din il-persuna tirrakkontalu wkoll ġifieri li li jumba tal-mitni. U kont immur kuljum nejna għax kellu 81 sena ġifieri u kellu bżonn najnuna wkoll. U jiena kont nħu gost. Kien kienet jiena sodisfazzjon kbir li anka nitkellem miegħu ukoll biżejjed imma Hu kien jinvolvini ħafna fix-xogħol tiegħu wkoll u hekk tgħallimt u dejjem xtaq li jiena inkompli b'tiegħi eh, ukoll. U hekk ġara ġifieri naħseb li qed jieħu pjaċir li eh, jien komplejt għax ma laħaqnix għal rasi kompletament, ovvjament, għax inkont immur nejn lilu. Eh, u minnem Telaq dak il-vjaġġ li wassalni hawn illum. Malta kienet imsemmija Melite fi żmien antik. Melite bil-Grieg tfisser għasel. Jiġifieri meli għasel. Jiġifieri Malta sa mill-iktar żmien il-bogħod li nafu dokumentazzjoni fuq Malta kellu rabta qawwija fil-viċin. ma' l-għasel u l-għasel min jagħmlu? In-naħal. Allura l-apikultura u Malta dejjem kienu id f'id u t-trobbija tan-naħal sa minn żmien il-qedem ukoll, ġifieri kienet issir propju ġo l-qolla. Warajja għandi miċbħa li kienet mibnija ġo dan il-ġnien tal-kmand fi żmien li Malta kienet kolonja tal-Ingliżi u allura n-naħal f'dak iż-żmien kien jitrabba ġewwa din il-miċbħa. In-naħal kien jidħol minn ġewwa daw it-toqob li qed naraw. Ġewwa l-miċbħa ehm, dak iż-żmien konna nsibu eh, il-qolla Li hija di li għandi ma' ġenbi. Bażikament hija struttura tal-fuħħar għax f'Malta dak iż-żmien u qabel l-unika materja prima li kellna kienet eh, it-tafal. Ġo kull eh, toqba tonda li hawn warajja hemm olla.
Mela, naħan jidħol minn ġod toqob li hemm barra, taw minn hawn dawn li hemm minnhom minn hawn.

jiġifieri minn wara tkun magħluqa. Kif jasar iż-żmien li eh, in-naħal ikun qed iġi ħafna iktar xogħol, nefta or pollen. In-naħal kien jaqbad żieda u di żieda żdied oriġinalment nafs. Tibqa' fija sawha. Il-produzzjoni kienet iktar distruttiva milli hija llum. Għax apparti li kienu qed jagħdu il-prodott, kienu qed jeqirdu ħafna laħan fil-proċess. Meta toħodhom jew jintilfu jew inkella meta joħorġu l-għalse jafġuhom meta taħt ix-xema stess. Ir-relazzjoni
ta' Malta u l-apikultura, ovvjament, meta nitkellmu fil-passat fejn dak iż-żmien Aqas biss konna nafu li jeżistu pajjiżi oħra l-argument tal-kelma aħseb u ara kemm konna nafu x'jiġifieri li wieħed jimporta xi ħaġa f'Malta, it-trobbija tan-naħal f'Malta kienet esklussivament bin-naħla Maltija li imma sa dak iż-żmien, u sa żmien anke reċenti, ħadd ma kien jaf li għandna naħla partikolari. Allura hemm relazzjoni vera viċin ta' Malta bħala bħala gżira u bħala poplu u t-trobbija tan-naħal f'Malta. In-naħla Maltija għandha karatteristiċi kemm morfoloġiċi jiġifieri ta' kif tidher ta' kif tidheri. Kif ukoll dawk tat-taġġjament. Għandek naħla Maltija bħala morfoloġija hija naħla li nafuha kemxejn iżgħar minn sottospeċi oħra. Ukoll għandha l-ġwienaħ iżgħar u idjeq. Għalfejn imma għax daw kollha għandhom raġunijiet għalfejn. In-naħla Maltija f'Malta hija esposta għal ħafna kundizzjonijiet klimatiċi speċjalment ir-riħ. U allura biex jitivvjaġġa iktar b'saħħa kontra r-riħ, għandha bżonn tkun bħal vleġġa u vleġġa normalment tkun iktar idjeq u iqsar il-parti ta' fejn ta' fejn eh, ma tinti tispara l-vleġġa. Allura n-naħla tista' tkun bħal vleġġa kontra r-rieħ. In-naħla Maltija wkoll hija iktar sofija għalfejn Għax f'Malta il-klima tagħna tippermetti li tista' tgħid matul is-sena kollha, speċjalment ġol-widien, ħa nsibu xi ħaġa tal-fjuri. U wkoll it-temperatura tal-gżejjer Maltin hija waħda pjuttost in-naħa l-għolja. Allura n-naħla Maltija ma tiqafx taħdem f'Malta, m'għandhiex għalfejn tagħmel ehm, torqod bħal meta meta tkun fix-xitwa fil-ksieħ fis-silġ u jagħmlu hibernation. Allura l-AI taħdem ħafna, in-naħla Maltija għandha bżonn iktar suf, ma tajdu għalfejn iktar suf. Għax aħna bħala bnedmin ukoll kull darba nitilfu x-xar, kull jum nitilfu x-xar, kull ħin. Naħra l-istess u ovvjament meta taħdem iktar ħa titlef iktar. Allura iktar suf ifisser li di ħa taħdem ħattija iktar ċans taħdem fuq il-fjuri. Ħa jaqbad iktar trab tad-dakra magħha għal tul ta' żmien għax minkejja li ħa titlef is-suf imma xart għandha iktar suf biex tagħmel tajjeb għal dak in-nuqqas. Eh, dik oħra fil-morfoloġija ehm, li normalment hija sewdinija ma nafx hekk hemmx relazzjoni eżatt ma' xi affarijiet, imma tradizzjonalment nafu li naħal Malti huwa eh, iswed tal-ewn iswed. Eh, apparti minn hekk in-naħal kważi kollu huwa iswed li f'dak eh, Taljan. Ehm, għandha wkoll l-istonku ikbar. Allura għandha l-abdomen usa' bħala naħla. Għalfejn? Għax peress li semmejna l-kundizzjonijiet li trid taħdem ħafna eh, tul is-sena kollha u trid tivvjaġġa kontra r-riħ, mela n-naħla Maltija hija attrezzata biex fil-vjaġġi osra li tagħmel għax f'Malta m'għandix għalfejn tivvjaġġa vjaġġi twal. Ħa tiġbor kemm tista' allura jekk għandha stonku ikbar, taħżen iktar fl-istonku, u allura l-vjaġġ ta' naħla Maltija qed nivvinta, ma jisu jiswa daqs tlieta ta' naħla mhux Maltija, għax l-istonku tagħha jesa' iktar. Issa, apparti minn daw il-karatteristiċi morfoloġiċi, Hemm ukoll dawk tal-atteġġjament. Mela, tradizzjonalment nisimgħu ħafna nies jgħidu li n-naħal huwa aggressiv. Jiena ma tantx naqbel ma' din il dan l-għajdut. Għalija huwa xi ħaġa li ġej anke mill-passat forsi fuq kif kien jitrabba n-naħal ukoll fil-passat. Eh, ir-raġuni hi għaliex eh, anke meta ġieli jgħiduli qaluli isma' luli għandi naħal aggressiv, x'ħa nagħmillu? U mmur narah, noffri li mmur narah, meta mmur narah ma jurinix li jkun la difensiv u laqqas, aħseb u aggressiv. Ehm, Però waqt li nkun qed nirah ninduna li jew il-kaxxa hija magħmula ħażina jew in-naħħal jgħad jaħdem ħażin man-naħal. Allura l-atteġġjament ta' naħal huwa rifless ta' l-kundizzjonijiet li hu jinsab fihom u l-kundizzjonijiet li qed iġġegħlu jħoss hu waqt li n-naħħal ikun jgħad jaħdem miegħu. Ġifieri wieħed għandu jkun iktar b'kuxjenza meta jaħdem man-naħal u mhux ejja mmorru. Dik id-difensività tan-naħla hija naturali vera, però n-naħla Maltija mhijiex iktar difensiva minn naħal ieħor mal-bniedem. Issa, in-naħla Maltija mill-li rajt mill-esperjenza tiegħi wkoll, il-livelli ta' difiża Ma jiġix mill-ewwel f'daqqa, ġifieri n-naħal ma jaqbadx jattakka. X'jagħmel? Ħafna storbju, forsi anke l-Maltin storbjużi, in-naħal ħafna storbju, naħal Malti. Jekk bl-istorbju ma jwaqqfekx, ġieli jaqbad tmidek jew ma' fejn ikollok mikxuf u eh, jipprova jigdmek bil-bħalqu imma ma m'hemmx effett kbir jisek tħoss ta' rixa, imma fl-istess ħin dak li jkun jista' jkun jiddejjaq minn ta' rixa u jieqaf. Jekk mbagħad vera tibqa' dej u tkun qed iddej u mbagħad forsi jattakka, imma normalment jitla' fi gradi u mhux f'daqqa. Issa ħaġa oħra bħala atteġġjament fi żmien li ma jkunx hawn eh, xi ġib ikel trab tad-dakra u nektar, l-ewwel nett il-kolon jagħti ċkien f'Malta għax huwa adattat għall-klima ta' Malta u dak li jsir f'Malta. U anka bħala naħal ġieli ninnota li ċkien, ġodda li jitwieldu ma jkunux kbar daqs kemm ikunu meta jkunu fi żmien li jkun dieħel eh, ix-xogħol. Ġieli dik hija notament ieħor. Issa, atteġġjament ieħor tan-naħla Maltija hi li titnaddaf ħafna. Għalfejn? Għax għandha ħafna iktar xahar ukoll. Allura għandha iktar faċli titħammeġ, titħammeġ bit-trab tad-dakra ġifieri, imma n-naħal iħin kollu jitnaddaf. U dak huwa atteġġjament tajjeb ukoll għal kontra ċertu pesti li jdejqu lin-naħal bħal parassita l-varroa taqbad magħhom u waqt li hu qiegħed ifarfar ikun qed jaqlagħha wkoll. Ġifieri n-naħal bl-attaġġjamenti tiegħu diġà naturalment qed juri ċertu reżistenza għal kontra ċertu mard li nsibuh madwar id-dinja kollha, li sfortunatament daħal f'Malta wkoll. Naħla Maltija kif kont qed ngħid Qabel ma skoprejna li wieħed jista' jġib l-affarijiet minn barra inkluż anke naħal, dejjem kien ikun hawn naħal Malti f'Malta, imma ħadd ma kien jaf li kellna naħal Malti sa qabel lejn l-aħħar id-disgħinijiet sewwa. Fit-tmeninijiet, fil-1980 u iktar, iddaħlet f'Malta il-pesta tad-duqqajs Amerikana. U minn hemm kien ifisser li eh, Malta ġabet marda li ma setax teżisti f'Malta, bil-fors ġabetha minn barra, allura jfisser li kien hemm xi tip ta' importazzjoni f'Malta, sija ta' naħal jew ta' prodotti li jiklu n-naħal, bħal lasel jew trab tad-dakra tan-naħal. Wara dik, wara dak l-avveniment, il-Gvern dak iż-żmien ried jara kif ħa jirranġa s-sitwazzjoni tan-naħal f'Malta u l-iktar ħaġa faċli u ta' malajr, anke fid-dawl forsi li ma kinux jafu dak iż-żmien li kellna naħla unika, naħla Maltija, kienet li jġibu naħal minn barra biex ibiddlu dak in-naħal li ntilef għax tajjeb ngħidu li l-pesta Amerikana ma tistax eh, tfejqa. Ħlief jekk tuża forsi xi antibiotiċi li imma huma projbiti. li jintużaw man-naħal. U allura biex l-unika mod biex teħles minna u biex ma tkomplix tigrava s-sitwazzjoni hi u qed anke fil-liġi illi tittaħraq il-kaxxa tan-naħal bin-naħal b'kollox u l-għodda kollox u l-ġgiget kollox tittaħraq. U eh, fil-inħawi ġifiri ta' ċertu eh, ċertu zona, ġifiri ma tistax taħraq ġas kaxxa waħda. taħraq ammont ta' kaxxi f'żona speċifika. Għaldaqstant intilfu ħafna naħal dak iż-żmien. Mela, li ġara meta l-gvern daħħal mbagħad naħal minn barra biex jagħmel tajjeb għal dak in-naħal li ntilef, ma dan naħal li nġib inġibet parassita l-varroa li sfortunatament għamlet ħerba ħafna ikbar minn naħal. Dak iż-żmien, ġifieri l-importazzjoni tan-naħal minn barra li ovvjament ma kienx Malti, għax in-naħal Malti jinsab Malta biss, u għalhekk huwa naħal endemiku. Diġà kienet għamlet ħsara dak iż-żmien. Jiena nisma' x'jien dak iż-żmien ma kontx involut fuq in-naħal. Nisma' wkoll li n-naħal li kienu ġabu dak iż-żmien ma tantx kien salva wisq. Ġifi ħafna min-naħal xorta spiċċa inqered u forsi dik kienet raġuni għala n-naħal Malti baqa' jeżisti f'Malta wkoll. Issa, matul iż-żmien imma l-importazzjoni baqgħet issir u di baqgħet issir eh, kemm b'mod legali, ġifiri li wieħed jinnotifika u jimporta, kif ukoll b'mod illegali li ħadd ma jkun jaf li jkun xi ħadd ġarr xi naħal, għax naħla raġina tista' żżommha faċilment ġo pakkett żgħir. Għaldaqstant, meta nġib dan naħal ta' ġenetika differenti minn dak Malti, Beda jsir iktar taħlit f'Malta tan-naħal u din bdiet tiġri ħafna iktar frekwenti għax il-popolazzjoni ta' Malta żdiedet, il-popolazzjoni tan-naħala żdiedet, il-popolazzjoni ta' min kellu eh, interess li jagħmel negozju fin-naħal żdiedet ukoll u allura ovvjament żdiedu l-importazzjonijiet. Meta ir-reġina tkun f'Malta u tbid eh, il-bawla l-irġiel Dawk il-bawla mbagħad jitgħammru ma' rġejjen prospettivi kaxxi oħra meta jiġi ż-żmien li joffroh fir-rebbiegħa jew anke aħna fil-ħarifa u allura jibda jsir it-taħlit. Imma x'jiġri meta jiġri dat-taħlit? Di l-ġenetika ta' naħal minn barra mhijiex adattata għal Malta. u allura l-ġenetika Maltija tibda tiġi kkontaminata minn dik barranija u bil-mod il-mod in-naħal jibda jitlef l-adattament għall-ambjent lokali. Studji wrew illi n-naħal lokali huwa dejjem l-aħjar fil-lokal, jiġifieri jekk qed immalta, in-naħa l-Malti huwa l-aħjar fil-lokal, huwa l-aħjar b'mod naturali, jiġifieri li kważi ftit li xejn għandu għalfejn jintervjeni l-bniedem fuqu, li waħdu fin-natura kapaċi jgħix ukoll. U din intweriet anka għal lokal, lokalitajiet oħra, ġifiri mhux qed ngħidu Malta biss. Jekk qed nitkellmu fuq eh, pereżempju l-Italja, in-naħal Taljan huwa l-aħjar ġol Italja. Mhux in-naħla Maltija ġol Italja. Le, naħla Maltija tajba l Malta, naħla Taljana tajba l-Italja. Allura meta jibda jsir dan it-taħlit, għax tajjeb ngħidu li r-reġina titgħammar fl-arja u m'għandekx kontroll ma' min titgħammar għax in-naħal huwa annimal selvaġġ u mhux domestikat. Di tibda titlef dal-karatteristiċi ta' adattament li semmejt anka qabel, ġifiri tibda ikoll inqassuf, tibda tkun ikbar, tibda tkun itqal allura, il-ġwiena jibdew ikunu ikbar, u itwal, mela ma tibqax tajba għal kontra biex ittir kontra r-riħ, jibdew jinbidlu ħafna affarijiet u l-attaġġjament ukoll. Jekk qed ngħidu li n-naħla kienet qabel tnaddaf iktar, jekk issa tħaltet ħa tnaddaf inqas. U jekk qed ngħidu li n-naħla kienet bil-mod Forsi turik li qed iddejjaqha. Jaf jew ma tagħmillek xejn, jew jaf tattakka mill-ewwel. Għax in-naħla tagħna, speċjalment, importanti li nkunu nafu anke l-oriġini tagħha, hija ġejja minn naħla Afrikana. Għalfejn, għax Malta, anke Sqallija, kienet dejjem fil-passat parti integrali mal-Afrika. U eh, l-iżolament mbagħad bil-baħar evolva l-naħal kemm tagħna kif ukoll tasqalja b'mod differenti biex jadattaw għal kondizzjonijiet li jinbidlu eh, matul iż-żminijiet għax il-klima dejjem tinbidel Ninsew il-kriżi klimatika, ma l-klima hija normali li dejjem tinbidel. Allura n-naħla dejjem taddatta, dejjem il-ġenerazzjoni ġodda jaddattaw. Għal daqstant, ġifiri dan it-taħlit eh, huwa ta' dannu kbir eh, kemm għal naħla Maltija kif ukoll għal min irabbija għax min irabbija n-naħla f'Malta Jekk in-naħla mhix reżistenti, mhux reżiljenti biżżejjed, ħa jkollu bżonn jintervjeni iktar. U dak ħa jinkludi iktar ħin u ħa jinkludi iktar spejjeż ukoll, spejjeż diretti f'mediċina pereżempju, f'kemikal li eh, nużaw apposta għal eh, kontra il-parassiti. li jkollhom in-naħal u ċertu mard li jkollu n-naħal. L-inċidenza ta' dan il-mard f'naħal eh, imħallat hija naturalment ogħla. U allura mhux qatt mu rakmandat li n-naħal jitħallat b'dan il-mod. In-naħħal huwa l-individwu li jrabbi n-naħal. Illum tista' tgħid il-maġġoranza tan-naħal huwa mrobbi minn naħħala. Għaldaqstant, tajjeb li wieħed jitgħarraf ħafna iktar fuq il-benefiċċji li jżomm naħal lokali, b'kuntrast ma' naħal impurtat. ġewwa Malta u t-trabbija ta' naħal lokali ġewwa Malta hija indubjament bażi sostenibbli ta' kif wieħed jaħdem fl-apikoltura. u n-naħħal huwa kruċjali biex ikompli jgħin il-konservazzjoni tan-naħla Maltija. Għaliex in-naħal għandu interess li jkollu naħal b'saħħtu u għandu interess ukoll li jieħu produzzjoni minn naħal li jkun qed irabbi. Però mhux biss, l-apikultura f'Malta toffri ħafna iktar minn sempliċiment produzzjoni li nieħdu b'mod dirett min-naħal. Għaliex l-ewwel nett għandna naħla unika li għandna x'niftaħru biha din in-naħla. U hi fiha nfisha diġà hija attrazzjoni għal min jinteressah, tinteressah l-ekoloġija Maltija wkoll. In-naħla Maltija tagħti wkoll esperjenza lil min jara t-trobbija tagħha ġewwa Malta. Apparti minn hekk, għandna wkoll ħafna termini marbutin mat-trobbija tan-naħal f'Malta, termini Maltin li għadhom jintużaw u tajjeb li jibqgħu jintużaw ukoll. Ġifieri l-apikultura mhijiex sempliċiment li wieħed irabbi n-naħal għall-għasel. Eh, l-apikultura għandha tkun ukoll kultura fil-kelma wiesa ġifieri li tagħti esperjenzi lil dak li jkun, esperjenzi diversi. kemm dawk ta' trattamenti bit-terapija kif ukoll dawk sensazzjonali, inti x'ħin tmur tara n-naħal, tismagħhom, tarhom għaddejjin u inti qed qed tieħu esperjenza dak il-ħin. In-naħal għandu jara fiktar allura kif jista' jiddiversifika l-attivitajiet tiegħu biex ikompli jsostni l-apikultura f'Malta għaliex jekk nibbażaw biss fuq il-produzzjoni tal-għasel qatt ma tista' tkun sostenibbli. Allura dak li jkun irid iżid attivitajiet oħra, iżid eh, prodotti oħra, iżid servizzi oħra biex l-apikoltura f'Malta tkun waħda sostenibbli u għaldaqstant tista' tibqa' għaddejja għal dejjem. Sabiex it-trobbija tan-naħal f'Malta tkun tista' tkompli, forsi b'mod aħjar minn dak li qed naraw illum ukoll, hemm bżonn li n-naħla Maltija tkun protetta bil-fatti u mhux bil-kliem biss. Għalfejn qed ngħid da? Għax minkejja li n-naħla Maltija legalment hija diġà protetta, xorta qed naraw eh, li n-naħla Maltija imbidlet, ċertu naħal imbidel, ġifieri kontaminazzjoni għadha hawnhekk. U allura hemm bżonn li jkun hemm iktar protezzjoni. Diversi inizjattivi huma tajbin fuq naħal Malti, anke dak li jelevaw l-istatus tagħha, it-titli tagħha, speċjalment lekk insemmu l-inizjattivu li naħla Maltija issir inset nazzjonali. Apparti apparti minn hekk imma ġifieri iktar importanti illi l-għarfien dwar l-importanza tan-naħla Maltija u dwar l-importanza ta' min jieħu ħsiebha wkoll, jiżdiedu lokalment biex ikun hemm rispett b'mod awtomatiku lejn l-apikultura in ġenerali. Hemm bżonn li tiżdied kuxjenza permezz tal-għarfien dwar l-importanza tan-naħla Maltija u dwar l-importanza wkoll tan-naħal li jieħu ħsiebha. Għax it-tnejn għandhom imorru id f'id sewwa, jiġifieri n-naħla minkejja li hija annimal selvaġġ, xorta llum il-ġurnata l-bniedem ħa vantaġġ billi jrabbiha u joffrilha post u minnha jieħu ċertu benefiċċji. kemm prodotti kif ukoll servizzi li wieħed jista' joffri wkoll. L-għarfien importanti li jibda minn età żgħira, ġifieri anke qed ngħidu anke tfal fl-iskola, imma mhux biss, hemm bżonn li anke nies adulti u speċjalment in-naħħala antiki u ġodda, ikunu iktar konxji ta' tan-naħla Maltija u tal-benefiċċji li jieħdu b'mod naturali jekk huma jagħżlu li jrabbu n-naħla Maltija. Kif semmejna qabel, In-naħla Maltija hija l-aqwa naħla li jista' jkollok ġo Malta għax hija adattata għall-kondizzjonijiet ta' Malta. Imma dan billi ngħidu jien biss jaf mhux biżejjed, ġifieri wieħed fil-prattika jrid jagħraf il-valur tagħha di waqt li qed jipprattika u Maż-żmien dak li jkun meta jkun qed irabbi n-naħal jibda jinduna jgħid jgħid tara eh, l-injam ogħla rrid nagħmel kaxxi eh, għoljien ix-xogħol. Eh, ara n-naħal marad irrid nattrattah qed jogħla x-xogħol u trattamenti iktar frekwenti. Mentri jekk inti iżżomm in-naħal Malti, għall-inqas, ngħidu aħna trattamenti, ħa tnaqqashom. Għax ma jkollokx għalfejn toqgħod titrattah eh, dak il-frekwenzi kollha. Ma jkunx jiddependi minnek. Sawa ġifiri tista' tagħmel tista' tagħmel perjodi twal ma titrattax u e, xorta ikun b'saħħtu u xorta ikun qed iżomm il-pesti f'kontroll. Naturalment, dawn hemm studji wkoll li juru hekk. Sabiex in-naħla Maltija tkun iktar protetta f'Malta, ovvjament hemm bżonn din il-kuxjenza li semmejna. Imma hemm bżonn ukoll li eh, ikun hemm inċentivi iktar għal fejn in-nies għandhom jażlu li jrabbu n-naħla Maltija f'Malta. u bla eċċezzjoni ta' postijiet, ġifiri f'Malta kollha tnajdu Malta, Għawdex, Kemuna, kullimkien. Għalfejn, Malta hija żejra wis u n-naħal jivvjaġġa ċertu bot, ġifiri għandek madwar 4 km bot u jerġa' lura. U n-naħal jinsab madwar Malta kollha. Allura meta għandek dan iċ-ċokon u naħla li qed timxi minn post għal ieħor ukoll, diffiċli ferm li tikkontrolla l-kontaminazzjoni tagħha mingħajr ma tagħmel approċċ olistiku. Allura wieħed għandu L-ewwel nett, jinċentiva lil dak li jkun biex naturalment jagħżel li dejjem ikollu stokk lokali. Ma importanti li ma nkunux egoisti fl-affarijiet fis-sens li m'għandniex naraw biss dak li ħa jkollna f'idejna issa, imma rridu naħsbu għall-futur ukoll biex tassew eh, ikollna xi ħaġa li tista' tibqa' għaddejja. M'hemmx għalfejn eh, neżaġeraw fl-affarijiet, ġifieri trobbija tan-naħal Malti f'Malta jekk tkun l-għażla eh, naturali tan-naħħala kollha f'Malta, irrispettivament fejn din, għandha tgħin biex naslu għal dan. Tajjeb nagħrfu wkoll il-vantaġġi li għandna Malta bħala gżira mdawrin bil-baħar, kif nistgħu nisfruttawhom. Għaliex jekk aħna ma nimpurtawx, tkun xi tkun il-ħaġa, Imma ejja nitkellmu fuq in-naħal. Jekk aħna ma nimpurtawx affarijiet li għandhom x'jaqsmu man-naħal kif ukoll in-naħal, awtomatikament qegħdin nissalvagwardjaw in-naħal minn pesti u mard li jista' jiġi minn barra. Ġifieri dik diġà hija xi ħaġa pożittiva ferm li wieħed għandu jikkunsidra. Però ejja ngħidu li l-importazzjoni tal-affarijiet li għandhom x'jaqsmu man-naħal jew tan-naħal ma tiqafx kompletament. Imma jekk jiġri dan, Għandu jkun hemm iktar kontrolli fuq kif u fejn ħa jsiru dawn l-affarijiet. Ġifieri ma nistgħux ngħidu iva mingħajr ma niċċekkjaw. Ma tistax iġġib prodotti tan-naħal jew in-naħal mingħajr ma tiċċekkja jekk il-prodott jew in-naħal huwiex ikkontaminat, kemm b'mard kif ukoll b'insetti oħra jew pesti oħra. Għaliex dawn l-affarijiet, anke mill-istorja tgħallimna, jagħmlu ħafna ħsara kbira. Kemm fin-naħal kif ukoll fl-agrikoltura in ġenerali. U ovvjament jekk jispiċċa n-naħal, anke l-agrikoltura ħas sofri. Għax eh, l-agrikoltura tiddependi kważi statajt fl-intir tagħha mid-dakra tan-naħla.